Chibai vek ule, tun tum chu sawk huan kan fang kual zuai anga, tlawm ngaiin min lo thlir sak ve leh theuh dawn nia. Gate chhung kan han lut a, parking tha tak mai lo awm bawk a, parking vel ah chuan bawi a ngai lo tih na nih chu. Chuan hemi kan ding lam pang sir ah hian ticket lak na a awm a, mi pakhat tan sawmhnih zel a nia, kum sawm hnuai lam kha chu a free aw. Chuan parking fee kha a awm leh a two wheeler four wheeler ah lirthei hrim hrim kha a niang chu chuan ticket kan la zo a gate chhung ah hian kan lut leng a kan vei lam pang ah hian security an lo awm ang a kan ticket lak leh eitur ken luh te kha kan hmuh tir leh phawt ang a chuan security ho khan tiang kan eitur ken luh ho kha an lo check leng a khami kha kan eitur ken luh a zir khan-- Kan eitur ken luh khan mahna nei zel ta kha mi kan eitur ken luh zir khan deposit kha kan dah lawk ve ngai nih chu chuan anni hian lehkha min pe chhuak leng a kha mi kha kan haw lamah kan submit leng a eee chuan kha mi kan eitur kawr ruak vel kha kan paih darh em tih vel kha an lo check tel leng a kha mi zir khan kan deposit kha kan la let leh thei dawn tih na a ni zawng awmna lam atang kan kal nghal a lo bet nghal ṭai mai a ni. A thlangah khuan an awm nual bawk a. Hei hi lo kun chal mai a, a lunga leng te pawh a ni maithei ni. Zawng bawk a lo awm leh a, amah te in lo inkawm ve melh melh a ni kho thei kho. Zawng hi an tam lutuk a ka tih lang vek lo mai ang. Oho, zuk chal a lo awm fak mai chu ta chu, kan kal dawn tih a hria aniang. Hehe. A lian tha reuh hle mai a, thla te kan han lak pui ang lawp lawp a, hetah hian sakhi a lo tla ve malh malh bawk a ni. Ehe a ki hi a mam pul dawn amaw ka ti a, nim a nim mi a lo rei rei thing hawng te pawh ang lek lek zawk a lo awm a ke hnung ding lam ke tin hi a tla a nat hmel khawp mai. Sazuk leh sakhi chu inlen hleih tak an ni ringawt mai ni. A remchang em a kan khawih hram a nih kha Khitah khian a nu leh pa an awm nual bawk a, an lo hawi thla deuh deuh mai. Hei chu kan kalsan phawt ang. Hahuk. He mite ka kal apiang hian an bo duak zel a, thlen hmain ring deuh deuhin an hram a, thleng chi an bo duak zel a. kalsan daih ang hemi te pawhin hetiai sangha ngo var e a ngo a nei leh lo ni hi vawk te pawh ang deuh a lo awm leh umm lian tha thur thur hle mai pahnih chauh hi an awm a nia heta hi sapuii ava lian tha ve sawi tur vak ka hre lem lo a lian tha a chum buang mai a ni. en a man tla khawp mai tihian hram pah hian a tei kual char char a an chute chu ni deuh mai pakhat zawk kha chu a hmu char char a a lang hlei thei lo a rawng kha chu hei ai hian a mawi ka ti daih zawk a hram ri hi lo ngaithla ve mai mai lo.

chava in ang an hming hi ka hre miah lo an beng chhing ve hle ni mai e hetah hian gini pawl a awm hei chauh hi ka hria a hriat loh ve theih hle mai a. Tunah chuan reptiles enclosure ah kan lut ang awle a lo awm a lian hran pa vak lo awk e tiat vel ai kawng an lian hret mai thei chutiang vel chu an che eih lo reng reng mawle thei nghat nghat khawp mai a lem an ang aw rul sial. A te che lo khawp mai. A mithi mawi nih hi sen rum mai ni. A lian reuh khawp mai. Chawngkawr kan tih ang kha niin ka hria. Hetah hian a ai lian zawk mah a awm bawk a. A rim chu pa reuh mawngê. he lamah hian saphai a lo awm a ka hmuh tur ah chuan lian ber mam nalh tha tak a ni a chu mih loh bawk mawle a puar a ni mai thei a ni kalsan daih ang a rim hi duai na pariu. Hetei kel ral sakei teh chi ka ti mai. A awmna khi ka hla lut lung run lutuk a maw? Keini pawn kan hmu tha thei lo. A induh ve tlat. Hetah hian sava chi khat a lo awm leh a, a mak reuh khawp mai. Kan hmul hi ramsa hmul ni awm zawk tak a ni. Mahse a ni lo a ni.

Kan kalsan tur kha min bai bai ve aniang chu ka ti mai a, a ke hma pakhat khi a rawn phar ve deuh a, ka rawn lak leh hram anih kha, a cute ru riau mai ni mah tei khi. Hetah hian sazupui leh kangaroo in pawlh ka ti mai, enge nih chiah pawh ka hre lo a. Zupui kangaroo nih hu eh hehe. Saza Mizoram state animal Mase mah chuan an ni tin hre mi lo Kan lak na hi a hla deuh a Hnimin alo hliah deuh nen a hmuh hleih theih lo Kei ni pawn kan hmu chiang em em lo chutiangin Mahea chal ve tawh a ki kho sei ve ruang tawh mai ta hi savawm bawk hei chuan tam deuh an inhlei deuh bawk a ni family chu heta hin buan a in buan nge in sul an let ve na san bal tha ve duh viau ang savawm kho ta mi ai kha chuan a zia deuh a ni kha.

Hmui mi hi mi chang tak tak ni a kal chum khati zong khani mai te se an rima pa lo me me video te quality tha tok lawa man ro tha la ka ni lo bok ne chuti chung chung mi lo thlir sak ve vangin ka lawm tak meuh meuh ani e in zavai chunga lo thlir tu zong zong zavai in bye bye u